Biz siziň her biriňiziň öýleriňize agzybirligiň, yrsgal döwletliligiň ýar bolmagyny arzuw edýäs. Ine biz şeýle ýagşy arzuwlar bilen Narnyň maty desterhan gepleşigimiziň nobatdaky sanyna seretmäge çagyrýar. Ine ýazgymyzyň bu sany Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynda, ine elbetde Köýtendag etraby adyndan belli bolşy ýaly dag eteginde ýerleşýäni üçin özboluşly milli, süýji, doýuryjy, tagamly, ýokumly naharlary bar. Biz ýazgylarymyzyň dowamynda ýygy-ýygy

Düzüm barada maglumaty bilýän, hawa naharlaryňyzyň görnüşlerini bilýän indi has zenanlarymyzy tanyş etsek ilki haýsy nahara başlaýar? Düzüm bölegi nähili? Asyna bak diýmek. Biz ine şu gün Lebap welaýatymyzyň iň bir meşhur gadymdan gelýän tagamlarynyň biri bolan dörüşde naharyny taýýarlap bermekçi. Dörüşde nahary ol özüniň dürli gök otlaryň dürli görnüşleri salnyp. Ýa-ha, nahar hiç hili gowurylman, guduna azrak suw guýup, buglanyp bişirilýän nahar. Munda esasan hem aýratynlygy ulanýan sygyr etimiziň iri dograndygy. Onuň iri bolup bişip, örän çalt we gaty üýtgeşik tagamly bolup, agzyňda eräýjek tagam bolup bişmegidir. Ganamak, dogrusy ozal iýip görüpdim.

Men dogrusy mähriban zenanlar bu naharyň bişirilişi barada gaýybana keşp edip görüpdim, ozal siziň dykgatyňyza-da ýetiripdik. Esasy bu nahar adaty gökli naharlardan tapawutlykda uly görümde atarylýan bolsa, şoň içine salynýan gök önümler böleklenmän salynýar. Ine aýdany diňe kelem böleklenýär. Kä halatlarda-da şo otlar böleklenýär. Ýöne biz dogrusy öý şertlerinde bişirýänimiz sebäpli iri böleklere bölýändiklerini aýtdy zenanlar.

Şeýdip baryş goýarsyň öz üçin gijede.
Seni biraz sepeymi? Hä, sepäý meni biraz. Aha.
Duzy alşar ýalap goýýas. Etimiziň duzy aşýança göklerimiz dogramaga başlaýar. Ine şeýdip alýas-da, irije soganlary saýlap alýas. Bu mysal üçin şeýdip edip kesilýär. A şekilini dolap başlaýas. Men kömek edäýin size. Sogany hem islegimize görä goşup bilýäris.

Indi bolgarowçymyzy arassalamyş soň şeýdip iri görnüşde doraýar. Munam dörde bölär ýeli, ýer almak ýaly. Şeýdip dörde bölüp, okaramyzy salýar. Munam şu ýer almasynyň möçberinde saýlap aldyk. Hemmesiniň şol möçberi deň laýyk bolup gitýär.
Ine, Guwan teleworçylar, ine, Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndan taýýarlaýan gepleşigimiziň bu sanynda size durşda naharyny taýýarlap görkezýär gelinlerimiz. Dogrusy adyndan belli bolşy ýaly birnäçe gök önümler salynýar. Aýdaly, käşiriň iki görnüşi, bulgar burçy, sogan, ýeralma, pomidor, kelem, kädi, sarymsak, ýaş sogan, hemem gök otlaryň dürli görnüşlerini, eger islegiňe görä dürli görnüşlerde ýene gök önümleri baýlaşdyrma mümkinçiliginiň bardygyny aýtdylar. Ine aýdaly, Balgabaşyň beýleki, gyzyl reňkindäki, sary reňkindäki, umuman, dürli görnüşlerde tagam baýlaşygy bolmaly. Indi häzir
Indi bolsa uly şeýde kelemizi alýas-da, arassaladyk.
Indi edil şuny biz dörde bölýäs. Bitleme. Indi dogrusu göräýmäne bu nahar. Bişim ýagdaýy nähilikä? Gaby guýuňda bişenden soň dört taýdan nähili tapawutlanýar diýen sorag ýüze çykýandyr. Dogrusy, iri dogralýanam bolsa, bişende akgyn bişip, özboluşly, owadan görnüşi bolýar. Islendik bir naharda-da tagam bilen birlikde şekili, görki özüne çekýän bolsa, şu-da özüne çekýän tagamlaryň biri. Sebäbi reňk sazlaşygy bar, tagamy üýtgeşik bolýar. Et gaýnap bişen hemem özboluşly lezzetli.

Dyrysdan hazryň gök önümleriň ählisini dogradyk, indi häzir gelinler bize gatlanyşyny görkezerler. Indi dogrusy, adyndan belli bolşy ýaly, bu gök önümler gazana ýerleşmek üçin hökman gazanyň giň göwrümli bolmagy gerek. Dyrysdan hazrymyza gazana ýag akdyrylmaýar. Gazany ýagtylma ýa-da ýaňky saýlap alan sigaretimiziň özümizde ýagly mukdardalygy we ýagly görnüşde ilki bilen biz gazany aşagyna etimizi ýerleşdirýäris. Ýaglyja etlerimizi ýerleşdirdik, iri dogrulan etlerimizi. Indi ýerleşdirenimizden soň biz munuň üstüne soganymyzy ýerleşdirýäris. Üstüni ýapýar soganyň. Ýöne şular ýaly görnüşinde gazanyň gyzy doly örtülýär.

Bu sary çaý içinde goýýas diýýär. Käşirlenem şeýdip. Käşirem ertir naharlarda aýratyn orun alýan gök önümleriň biri. Hemme gök önüm naharda orun alanok. Ýöne käşiriň aýratyn orny bar. Kelemiň, pomidor hökman-hökman goşulýan önümleriň biri. Gyzartma görnüşinde, tagam berme aýratynlygynda. Indi käşir goýduk. Käşir goýanymyzdan soň üstüne bal gargurçymyzy goýýas. Hawa, ine şular ýaly görnüşli mähriban zenanlar. Hawa, bu hem älemgoşar görnüşli, dürli reňkler bilen öwüşýär, bezegi bilen hem witamine baý, saglyga peýdaly, dürli ýaşdaky adamlara.
Indi buna reňk sazlaşygam owadan bolýar.
Indi bal gargurçymyzy ýerleşdirdik weli, indi şunuň üstüne biz ýaňky

Indi pomidorymy goýan soň biz dörde bölünen ýer almaga ýerleşdirýäris.
Elbetde gök otlarynam soňundan salýansyňyz. Hawa. Indi bu ýerde-de Gülşirin gelin ýaş sogany dograýar. Häzir gök otlarynam dograr. Indi dogralyşyndan belli şular ýaly görnüşinde iki santyrak möçberinde iri dogralýan ekeni.

Kädi atylmaňam aýratyn tapawudy bar, sebäbi kädi her naharda-da orny bar, ýöne etli önümlerde, hasam şular ýaly gökli önümlerde

Suwumyzam goýduk. Kapaňyzy taýýarlaň. Mähriban zenanlar birinji naharymyzy atardyk. Dogrusy uzak wagt gaýnamagy üçin ilki atardylar. Bul näçeräk wagt bişme möhleti, onam bir ýatlatsa?

Sosial üçin taýýarlar. Gaz döş ysmanagy gazana bugraýar, sowy ýuwunandan soň, soňam ony süzüp alýarys-da, bölekleýäris. Böleklämizden soň ýene ýaňky gazanymyza ýag gyzdyryp sogan, un goşulan özboluşly guýmaklaýarys. Ine bahar paslynda dogrusy ysmanakly guýmakda aýratyn orun alýan köýmelek goşlaň. Indi häzir Lebap welaýatyna mahsus bolan görnüşini bişirip görkezýär gelinler. Ine gelinler bilen ýene bile el tanş edýär. Ine sag egnimdäki gelniň ady Ahnabat. Hamyr ýugurýan gelinimiz Gülşirin gelin. Gülşirin gelin häzir somsaň hamyryny ýugurýar. Indi şu somsaň hamyry indi howur peçde bişýändigini aýtdyňyzda indi oň has ýumşajyk bişmegi üçin-ä biraz düzüm baýlaşdyrylýar Gülşirin gelin. Ýag goşýas.

Bakja ekinleriň biri bu ýurdumyzda dürli ýerlerde daýhançylykda giňden toplumlaýyn ekilýär. Her bir öýleriň ýörite melleklerine. Ine bu esasan iki möwsümde ekilýär, ýazky, güýzki ysmanak. Dogrusy türkmen öýlerinde ine ysmanakly börek, ysmanakly somsa, ysmanakly işlekli dürli tagamlar. Şeýle görnüşinde buny işdä açaram taýýarlanýar, ýöne hamyrly önümlerde aýratyn orny bar. Süýji tagamlar taýýarlanýar ysmanakdan. Indi biz häzir Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyna mahsus bolan ysmanakly zomsagyň bişirişini siziň dykgatyňyza ýetirýäs. Ine, dogrusy bular aýratyn özboluşly taýýarlaýan ekenler, hökman sogany ýaga gowurýan ekenler. Eger isleseň, sary ýaga ýa-da ýaglaryň görnüşlerini agyz tagamyňa laýyklykda baýlaşdyryp bolýar, ýöne bular häzir ösümlik ýagyna gowurýarlar. Aknabat şular ýaly dowraňda bir göwrümi kän ýaly görünýär ýöne gowrumyşlaňda, gaýnadaňda hawa. Hawa, mukdary az. Ýene dograberelimi? Aknabat ýene nähili milli tagamlaryňyz bar? Lebap welaýatyndan. Köýtendag etrabynda. Gatyklaryş bar, diýlen indi tamdyrlama naharymyz bar, mäşewemiz bar, badamlama naharymyz bar. Bul hem her bir toýdur baýramlarymyzda esasanam bişirilýän tagamlaryň biri. Lebap topragymyz şeýle bir myhman Bag gözelliklerini synlamaga ýurdumyzyň dürli künjekleriniň, hatda daşary ýurtdan hem raýatlar bu ösen dagymyzyň gözelligini, täsinligini synlamana gelýärler. Olar hem şeýle bir biziň lebap topragymyzyň Köýtendag sebitimiziň naharlaryna uly isleg bildirýärler. Olardan esasanam Köýtendagda dag urnaşyny, gatyk lagşyny. Tamdyrlama nahary hökman gelip dadyp, onuň özleriniň hoşallyklaryny aýdyp gitýär. Muny sen eşitmegi bize şu taýynyň ýaşaýjysy bolanymyza diýseň begenýär, buýsanýar, buýsanç başymyzy göge ýetirýär. Ine, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň saýasynda bize ýaşamana, işlemäne ähli mümkinçilikler döredilen. Ýurdumyzyň çetki künjeginde ýaşaýanymyza garamazdan, obalarymyz şäher bilen deňeje täze ak mekdepler gurlup ulanmaga berlen. Şol mekdeplerde işleme, zähmet çekmek, çagajyklarymyza bilim almak ýa-da çagalar baglarydyr. Görjekçe guwanýan-da. şertler döretmek.
Ine şular ýaly raýatlarymyzyň buýsançly sözlerini diňlemek hasam täsirli. Her bir adam öz ornunda mynasyp durýar, Watanymyzyň ösüşlerine goşant goşýar. Ine guwanýas, ýurdumyzyň dürli ýerlerine barsaň, şäher bilen bäsleşýän gözelligi bar. Ine elbetde Köýtendag etrabyna geleniňde özboluşly owadan tebigaty garşy alýar. Her bir ýeriň Ilki syýahata baraňda, gezmäne baraňda hökman şol ýeriň taryhy ýadygärlikleri, milli tagamlary, däp-dessurlary bilen gyzyklanýaň. Ine şu ýeriniň özboluşly aýratyn däp-dessurlarynyň biri myhmansöýerligi. Hemem hoşgylaw garşy alýarlar. Ýene bir gezek ýatladýas, ine şu ýeriniňem owadan tebigatynyň barlygy. Elbetde, tebigat gözelligi ýurdumyzyň dürli künjeklerine baý. Hasam dag etek ýerlerine. Ine dogrusy, Daglarynyň başynda ak gary bilen, biodürlüligi bilen tapawutlanýar. Indi Gülşirin gelin sen agam ýeriň ýüwrük bolduň. Indi hamyrymyzyň görnüşini görkezäýeli hawa atyberiň. Ýag goşulan hamyr aýratyn özüniň saryja reňki bilen tapawutlanýar. Gowurmaçlaryndan soň biz oňa ysmanagyny goşýarys indi.

Indi ýene bir gezek düzümini aýdaýaly. Ilki ösümlik ýagyna sogan gowurdyk, düýp sogan, soň Osmanyň özüni gowurdyk. Hawa, iri böleklere bölekledik. Böleklere bölüp gowurmakçylyk, indi oň üstüne bolsa gök otlary. Hawa. Depeläp gowurmakçylyk. Gök otlaram ýaş sogan, hemem. Otlaryň iki görnüşi. Indi başga ot atma mümkinçiligi barmy? Narpyzam gowy gelşä. Narpyzam atyp biler, reýhanam atyp biler. Ha.
Şular piklemizem ölen. Sag bol. Hmm. Şular häzirki wagtda Hmm. Ot görnüşini atýar. Etli somsa, etli börek her wagtam süýji, ýöne şular ýaly görnüşine gökli naharlarda aýratyn orun bermegimiz gerek. Hem bedenimiziň kuwwatly bolmagy üçin, hemem ýagny öz ýurdumyzda bitýän gök önümleriň hemmesiniň tagamy üýtgeşik. Sebäbi biziň dört pasly başdan geçirýän Watanymyz bar. Tagam, pasyla görä iýmeklik has saglyk üçin oňaýly. Aknabat gelin, indi her bir aşhanada, maşgalada aýratyn bir Iýilýän süýji naharlar bar-da, indi has haýsy nahara siz özüňiz ökde, haýsy naharlar siziň aşhanaňyzda ýygy bişýär? Men ýygy özümiň halap, gowy görüp bişirýän naharym hem-de çagalarymyň isleg, köp isleg bildirýän türkmen palawyny bişirýän. Ondan manysy, dograma üçin men has oňat görýän. Indi ol elbetde düzüm bölegi boýunça dagy tegine ýerleşýänligi üçin tapawutlanýarmy? Kişmişem goşýar.
Nohutlary goşup bilýär. Ona nohut goşýaň bu hasam onuň tagamyny şeýle bir baýlaşdyrýar. Ýa-da men öz bişirýän palawymda käşirini atanymdan soň ony suwda gaýnatsaň birinji atmakam oň üstüne bir semsedik şeker atýan. Ol hem toý palawyny ýadyňa salyp şeýle bir süýji tagam berýär. Her wagtam Şeker nahara gelişýän ýerleri bolýar. Ine aýdaly tomusda biz pomidorly goýurtmak bişirýäs ýa-da batyrma bişirýäs. Hökman zenanlar şonda bir çaý çemçesi şeker atmagy unutmaň. Şeker duzuň öte güýçli tagamyny ýapýar hemem gök önümlerde käwagt turşy tagamy berýär. Şony sazlaşdyrýar. Ine gyş batyrmalarda-da hökman biz şeker salýas, duzly bolsa-da. Şekeriň özboluşly aýratyn duz bilen sazlaşanda. Ornuwa, ýene bir zady aýdyp bilen aklyňyza açylar ýaly hamir ýugurýaňa, duz atýaňyz, şoňa da ýarty çaý çemçesi şeker atsaňyz, şo-da bir özboluşly hamiriň kem kibir bolmagyna hemem tagamyna oňyn täsir edýän zowalylymyza böldük. Taýyn boldy bu işe. Indi muny alýas. Hawa. Şu gaplary buşadýas. Aha. Indi Mähriban zenanlar görkezäýeli şeýle gazanmagy. Aha. Indi şular ýaly görnüşinde hem çowar boli, biraz ýagy bar düzüminde, hoşboýy, ysy bar, şu bar. Dola gaty bir akgyn görnüşinde bişirmänsiň. Laýyrak bolmalymy?

Indi bolsa soltanyň hökmüni alýarsyň. Ýagy çekip Indi mähriban zenanlar ýagty ösümlik ýagyna gowurmyşlan ysmanagymyz bor sähli hoşboý ysy bar, düzümine garagurç atypdy, hem ysmanak bilen gök otlaryň özboluşly ýagda gowrulan lezzeti. Muny şeýle iýseňem gowudyr. Aknabat.

Mähriban zenanlar hökman howur peçde bişýän hamyrly önümleriň ýüzüniň dürtümine aýratynly üns berilýär, sebäbi somsa güllemezek bolýar. Tamdyrda-da edil şonuň ýaly, çöregi dürtüşiň ýaly, tamdyr somsasam, howur peçiň somsasam, hatda ýagly çöregem şeýle. Ýüzüniň dürtümi hem görnüş taýdan gowy, hemem güllemezligine gowy. Şunam ýerleşdiräýeliňmi? Nakny was somsamyza büküp bolduk bir sellemde. Dogrusu berekedi içinde bolýar, ýöne içki hurşundan gally. Indi ony elbetde sowadyjyda goýup soň hawa, iýmäne niýetleseň bolýandyr. Hawa, ýene iýmäne niýetleseň bolýar. Indi ýene bizi diňläp oturan gelin-gyzlarymyza bişirip berjek naharyňyz barmy? Gatyk bulaş nahary bişirip bermekçi. Hananda, hawa.
Dogrusu, gatykly aşyňyzy iýip görüpdim. Tagamly küýsedýän lezzet, her wagtam töýten dagy geleňde şo nahar hödür etseler diýip garaşýaň. Indi mähriban zenanlar gowur pecine bişmegi üçin ugradýar. Indi häzir atarymdan gatyk laşymyz bilen ýazgymyzyň pursatlarynam size ýetirer. Diýmek, Magtymguly zenanlar biziň aşhanamyzyň akamy bilen sizi ýatladýar. Ine, ýazgymyzy dowam edýän ýerimiz Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynda. Ine, dogrusy Köýtendag etrabynyň şular ýaly görnüşinde Süýji, ýokumly, düzümi özboluşly bilagyda bitýän, dermanlyk ösümlikler bilen tagamlandyrýan birnäçe naharlary bar. Ine şolaryň iň naýbaşylarynyň birem gatykly unaş. Elbetde gatykly unaş, adyndan belli bolşy ýaly, gatyk goşulýanam bolsa hökman düzümine birnäçe gök otlary atýan ekenler. Häzir ine bize Aknabat gelin gürrüň berer. Ýöne şular ýaly görnüşinde hamiri sada ýugrumy, ýagny aşyňky ýaly içine birje ýumurtga atýarlar,

Işleýän urgudam aýdyp berseňiz. Çagalara bilim terbiýe berip daşary ýurt dillerini hasda çuňlaşdyr öwretýänim üçin özümi diýseň bagtly zenan mugallym hasaplaýan. Tüweleme. Mekdebimizde hem okuwçylarymyza Magtymguly Pyragynyň goşgularyny iňlis dilinde ürç edip öwrenýärler we öwretýäris. Okuwçylarymyz diýseň
zehinli we bagtyýar döwrüň bagtly ýaşlary. Gülsüm, seňem işleýän ugruň.
Men Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Hökümdar kärhenäsiniň seýisini edip işleýärin.

Elbetde, nahar diýeňde-de islendik adamyň ýok diýmeýän pursaty. Ine häzir az salymdan naharlarymyzyň duzunam dadyp göreris. Indi zenanlar biz size sag bolsun aýdýas. Şu pursatda siziň bir arzuwlaryňyzam illeşlerimize ýetirsek. Sag boluň bize sylag geleniňize ine biziň döwletli, bagtly we bagtyýar maşgalamyz bar. Köýtendaý etrabynyň ýaşaýjylary hem her bir baýramçylyga özleriniň zähmet üstünlikleri bilen ýetip gelýärler. Sowgatlary bilen önjeýli işläp, zähmet çekýärler. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, hormat Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyz bize şeýle eşretli durmuşy bagyş edip beren üçin, bize ýaşamana, işlemana ähli mümkinçilikleri döredip beren üçin sag bolsun aýdýaryn, goý olaryň janlary sag, başlary dik, alyp barýan tutumly işleri rowaçlyklara ýetmezsin. Sag boluň, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Aslynda zenanlarymyzyň endigi şu tagamyň başynda ýagşy arzuw aýtmak, dileg etmek.

Deniz başy aman bolsun. Ýurdumyzda hemişe ýyllary toýagy bolsun. Sag boluň, arzuwlaryňyz hasyl bolsun! Ine mähriban teleögerijiler, ýazgymyzyň ahyryna geldik. Ine ýazgymyzdaky pursatlar siziň göwnüňizden turandyr diýip umyt edýäs. Hemişe şular ýaly halkymyzyň arasynda bolup, süýji, milli tagamlarymyzyň bişiriji dogrusyndaky gürrüňleri size ýetirmegimizi dowam ederis. Ine biziň ýazgymyzyň bu sany. Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynda, ýagny ine zenanlarymyzyň gatnaşmagynda Köýtendag etrabyna mahsus bolan iki dürli milli tagamyň bişirilişini görkezdiler. Ýagny gatykly unaş, bu-da özboluşly gök önümler bilen baýlaşdyryp gatlanyp uzak wagtlap et bilen bulanýan dürüşde nahary, soňam bize özboluşly ysmanakly ýagny sary ýaga gurluşlanýan görnüşini bişirip görkezdiler. Ine ýadygymyzdaky pursatlar siziň göwnüňizden turan bolsa, biziň bont çeken zähmetimiziň ýerine gowuşdygydyr. Hemişe Diýarymyzda toý bolsun, agzybirlik, bagtyýar günlerimizem dowam edip dursun. Şular ýaly hemişe toý gazanlaryň başynda siz bilen didarlaşmak miýesser etsin. Ine ýurdumyzda halkymyzyň rahat, parahat ýaşamagyna giň mümkinçilik döredýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman